Akpe, Ɛɛ, míawa kafla menye evɔ ɖeke dzie mí va ɖo, ke boŋ atɔgbi so shi ye dɔ mí, ɖushi fiagã ne ŋetawo katã ye dɔ mí be kpekpea ɖe le yewo shi le kansel me gbea, mí va kplɔ yewo ne mía míava awo ɖe agbedɔ yi ke nye agbedɔ mía nu megbe ne yewo. Koe mí va. Mi va nyateƒetɔ. Ehiã be woaɖo zikpui hafi ne mía fofowo alo tɔgbuiwo woava. Ke zikpuia ɖoƒe míyia, evo me koe míle eye wodo ɖe mía dzi yi ke míawo naneke mele nyanyɛ na mí o be naneke adzɔ nenem o. Wodo ɖe mía dzia, ko kple aŋe, wodze mía tete zi ɖeka, woɖe lãnuwo ɖe mía dzi kple yi. Wodze yiwo tsotso ɖe mía dzi ko nyateƒea, aa, míeʋli mía ɖokui ta yi ke be míewɔ vu kpli wo o, ye míedo go le wo shi me, ee, yi ke be menye ɖoɖo mawo dzie míeva ɖo. Míawo agbedɔ ko wɔƒe míeva. Wòle nyanyui na mía katã ta, ee, mínya be fafa dɔwɔƒe wònye míeva. Ta míkpekpla ame aɖeke o, ye mí emli kɔ ɖe ame aɖeke hã ŋuti o, ko mí eʋli mía ɖokui ta, mído go wo shi me. Wò abiwo katã mí xɔ ɖe manyamanya me, zikpui yi ɖo ko wò ɖo mí le, yi nye abiwo katã wɔ de mía ŋuti. Afi mí kɔ va yi mɛ, evi ye. Aŋɛ kpe wo, wɔ woe nye yi, ŋgo ŋu ya aŋɛ kpe, fi wɔ yi biwo nyea, yi ke nye lãnu yi ke nye wo tsɔ ɖe mía ŋu, anye yi ga. Yeƒe abi wonye wole kɔtome nam le afia. Ko nyateƒea, eh, ame aɖeke medzim o kɔ. Eh, mi gbɔ. Be ye miɔ mi xɔe yi ke be tɔgbie dɔ mi ne enya yi tɔgbi soshi nye ɖushi fiaga ne ʋetawo ne ozu be nya yi ke ye wogblɔ ke yi dzi ye miawɔ ɖo. Miɔ miaƒe ŋse aɖeke mega te ŋtsi fima yi go. Gake ne ɖe mɔ ne mia. Míate ŋu azɔ ɖe ŋgɔ. Kofi Ashiagbɔ group kple Bese Ashiagbɔ group wɔ ma tso be dumeviwo sɔ wɔwoe ewo dɔ ma ɖe mía ŋuti yi ke be míawo mí nye ɖeke o. Soshi tsatsaku ɖusifiagã. kple tɔgbui aʋadada Gbegudui, woawoe yɔ mí, kple ʋeta efiagã, woawoe yɔ mí tɔgbui Ashiakpɔ, woawoe yɔ mí be míva ekplɔ yewo kɔ yi kansla mee ne yewoava aɖe gbe aɖe tome ne dua. Ke eyi míva ɖɔ ƒe amea, mía ŋutɔ míaƒe fiawoe ta ele be míaɖo zikpui le afi wonɔ anyi ɖe edzi. Ta wodɔ mí be míva ɖo zikpui ne yewoava. Ke zikpui aɖewo ƒe mii na kɔmisoshi tɔgbi fo kɔmisoshi ye dɔm be mayi makplɔ miatɔwo ne miava ɖo zikpuia. Ke mi yi na ye mekpɔ gblɔ nam be ne meɖo afi ma magblɔe na policeman aɖe le afi ma magblɔe nɛ na afi ke mi zikpuia ɖo ge ɖa na miaɖo zikpuia ɖi. Ko mekpɔ be policea le awu me ye mezɔ ɖe edzi hegblɔ nɛ be fi ke mi zikpuia ɖo ge ɖoa ɖeko mezɔ ɖe policea dzi ke kɔ amewo ƒu du Tso polisa megbe va to polisa ŋuti va atake me. Míawo bo nu kae dzɔ hã mi le dzi ŋu me dogo wo si me. Ke me dogo wo si me kaka ma kpɔ o. Mía tɔwo le megbe nye gbɔna eye nya me dogo wo si me ko nya me tso du dzo yina. Mía tɔwo le megbe nye gbɔna eko va ɖa ŋe kple eyi ɖe wo dzi. Sa do tete me ta kpe yi woko kɔ te mía tɔwo kura akpa wo nye wo nye. Eye wo va safo he safo he ya ke mía mi kɔna ɖe asi abe safo na wo va xo yi hã. Eye kekle aɖe le mía si, míléna ɖe asi, woƒoe hã. Etsɔe mía tɔwo te wo kple aŋe basabasa. Ta magblɔe be shorty magblɔ wodzã wodzã wo. Ete wo kple aŋe, nu yi ke dze wo sia be yewoawu mí kura. Ye míetrɔ gbɔ be tɔgbi be ta na be yeaxo nye nuƒo, nu yi teƒe mekpɔ nye. Eh, míɔ mía gbɔ ne mí na safo ŋgbea, safo he wole mía si menye nu yi ke mí kɔ ŋgbe gblɔ ne fia kplɔ ge ne kplɔ fia ɖe ŋuti ya mí kɔ na eh, tu yi ke mí dɔ ɖu ɖe me kple nane ɖe asi ko kɔ protect na fia efia woƒe ŋuti nu yi ke le zikɔ me ko mí kɔ na menye weapon yi ke wokɔ gblẽ na ŋue ko mí mí kɔ na ɖe asi mí mí me wu na me mí wɔ nane ke ta suma ta wova fi se mí kple woƒe aŋe kpekpe woƒe yi ɖa ɖe mí dzo me yi wokɔ ta dzawo dzawo Nu yi wòte ŋu wɔe nye be eyi ke amewo va sugbɔ kpã nyateƒe to ge me le abe mídzo, mído go ɖa le wo dome, mígage ɖe wo dome o, kpo wo mídzo le wo dome. Kpovitɔ ɖeka yi ke wòte ŋu ge ɖe mía dome, mamlɛawo katã wotsi ge ɖe woƒe ŋuwo me. Eya ke ge ɖe wo dome agblɔ na mí be mídzo. Ta yi wò míadze aŋu ʋua yi ke míete ŋu edo go esi ma ye mídzo va aƒeme. Nyateƒe ma, nenye be tɔgbui ƒo nu, eŋu yi tɔgbui ƒo nu ƒoa, yi dzi míatã zɔ ɖo. Míawa dɔ ko dɔ mí, efia ɖe sia ɖe, eye tɔgbuia sia gbɔ kple wotɔwo katã hã, asafo le wo si. Mí katã mízɔna nenema le tsã blema ma fi ŋue va dzɔdzɔm. Ta fifi le fifia, míawɔ nya aɖeke mele mía si o. Míawo gbe tɔgbui megbe se ge mí le nya aɖeke mele mía si o. Míawo míwɔna naneke to tɔgbui megbe.